Bishop George William Asiimwe hoona niwe arabebembere eky'omwaka ogu kandi hoona ahansi y'obureberezi obwo mpaabe aharimu obureberezi obwa Rwenzori, East Rwenzori, West Rwenzori, South Rwenzori, Bunyoro, Kitara hoona nangwa n'amasinde.

ahaba GNTV agarikwotsya.
Weebare munonga Desire Asiimwe ahabw'amakuru ago. Beitu twayeyongyera omu maisho, Minisita Amos Lugorobi yarugayo yashaba abantu boona ab'omu ihanga eri erya Uganda okubaasa kwikiriza bakabarwa ahabw'ehururu egi erimu neerabwamu kandi ey'okubara abantu naagira ngu eki nikiija kuyambaho Uganda Gavumenti Okubaasa kutebeekanisiza gye abantu baayo, ekiro eki ekya Census nikiija kutandika okwetooroora omu ihanga ryona okutandika na na nyenkya kare ebiro ikumi eby'okwezi okwa kataano enkumi ibiri abiri neena. N'ahabw'ekyo nitushaba abantu mwena okubaasa kugyenda mukeehandiikisa okugira ngu tubaase kubarwa Babaase kututebeekanisiza gye nk'eihanga eri. Ka tubireebe. Ekiro kye rya nyakazooba, ahi ziraakoonera eshaaha mukaaga z'ekiro nainga shi z'akasheeshe ka nyenkya kare, ekibiina nainga shi ekitongore ekirikumanywa nk'ekya UBOS, Uganda Bureau of Statistics, nikiija kutandikaho ehururu yaakyo ey'okubara abantu okwetooroora eihanga ryona erya Uganda. Kandi Minisita Amos Rugorobi yaarugayo n'okugaaniira n'omunyamakuru waitu obu barikwetebekaniza ekiro eki arikugira ngu, Okubaara abantu n'ekintu kirungi kandi nibeeteekateeka ngu oraabe ari mukuru w'eka nainga shi oraabe aine obujunaanizibwa aha ka ebi araabe abaizire kubaariramu abantu niwe araabe naarugayo n'okugarukamu ebibuuzo byona ebiraabe nibibuuzibwa.

aha kubara amaka g'abantu baitu kutari kugira ngu nibakuba nibatambura aha za situriiti okwo omu matauni gaanyu bakurondereza omuntu weena ou barabugaane bakamubara.
Naagira ngu omu kubara abantu hoona haine ebibuuzo ebiraabe nibibuuzibwa. bikuza aha bakazi batari bashaija baraabe nibabigarukamu kandi boona nibateekateeka ngu omukazi weena oraabe ari omuka omwo naija kuba naabuuzibwa ebibuuzo eby'ekikazi. During the enumeration there are specific questions that will be answered by female from the age of 15 to 19. You know, there are those questions that are unique to them, uh, especially regarding issues of pregnancy and birth. Kandi omuntu weena oraaheze kubarwa taraabe naateekwaho maaka nainga shi okumuraama ngu obwe baaherize kumubara nk'oku barikuba nibabara obwire bw'akaruuru nainga oku barikubahandiikaho obwire bw'akaruuru ngu beitu nibaija kuba nibamaakinga enju egyo ku yaabarwa kandi abandi ku batagaruka kugibara gwa kabiri.

after they have completed enumeration with the household so we shall be labelling the household where the exercise has taken place. Minisita Amos Rugorobe naagira ngu hoona ebyo byona ebirabuuzibwe kuruga aha bantu nibyija kubiikwa nk'ekihama kandi tihaine ou baraabe nibabigambira ngu n'ahabw'ekyo Abanya-Uganda tibaine kwerarikirira kugira ngu ku barabuuzibwa ebibuuzo byabo n'okushanga abantu nibabimanya nainga shi gavumenti erikubikozesa

Minisita Amos Rugoloobi naagira ngu hoona baaheza kutunga ebyo byona ebirikukwata abanya-Uganda okwetooroora eihanga bakamanya n'abanya-Uganda bangahi abarimu nikiija kuyambaho eihanga okubaasa kutebeekanisiza abantu baaryo bareebe eihanga oku ryakubaasa kutunguuka.

you know so that we can request for support we can determine how much money we need you know to build our economy so it's for purposes of planning Hoona yaahenderera n'okushaba abo boona abu kirikwataho na munonga aha ndengo eza district n'ez'ebyaro okurugayo bakeeta abantu kandi nangwa bakabashaba kubaza kwehandiikisa obundi ekintu eki ningashi ehurura egi ekabaasa kurabamu kurungi.

Abanya Uganda mwena ahi muri okwo aheeru nitubashaba okusigara omu maju gaanyu okugira ngu mukabaasa kubarwa ahabw'okuba okubaara kw'abantu nikutandika ekiro ky'eryanyakazooba ahari shaamukaaga. Bizasiimwe Kagyese ahabwa GNTV agarikwotsya.
Wera munonga Desire asiimwe nahabwekyo nitwongyera omuranga okugambira imwe mwena abarikureeba GNTV kubaasa kukwikiriza mukabarwa ahabw'okugira ngu twena tubarwe nk'abanya Uganda tubaase kutebeekanisizibwa gye omu magara gaitu ag'omu nsi egi. Twagumizamu baitu abeegi okuruga omu itendekero erya Makerere University, okuruga omu faculty ey'eby'amateeka erizooba baabuganaho n'akakiiko k'eishengyero akarikujunaanizibwa aha by'amagara okubaasa kuhaajaana aha iteeka eririkugira ngu abakazi baikirize abakazi bagyenzi baabo abandi batungye enda ahabwabo kandi babazaarira abaana. Baitu abeegi aba baashaba gavumenti ya Uganda kubaasa kugira ebi yaahinduramu omu iteeka eri. Ka tubireebe.
Abeegi kuruga ahari itendekero erikuru omunda omu ihanga rya Uganda eririkumanywa nk'erya Makerere University beitu abari ahansi ya faculty y'eby'amateeka nainga shi Law School baarugayo n'okureebwaho aha kakiiko k'eishengyero akarikujunaanizibwa aha by'eby'amagara. okubaasa kurugayo kugaaniira aha iteeka eririho niryenda kuhinguzibwa kugira ngu omukazi yaaba atarikwenda kuzaara abaase kutunga ondiijo muntu oraamuzaarire yaaheza kumuteekamu amaizi ge nangwa n'amahuri ge batyo bareebe Uganda eki erikubaasa kukora aha iteeka eryo.

Eiteeka eri niryoreka kurungi kandi Rishoboorora kurungi, omukazi yaatakwenda kuzaara, ku abaasa kurondayo ondiijo muntu kandi atyo akamuzaarira, beitu baruge n'okugira ngu obwa hatiiya emyaka ei abantu baine kuba nibashaba bataahi baabo kubazaarira abaana nainga kubaheekyera abaana eine kuba neerenga emyaka ikumi na munaana ngu ahabw'okuba omuntu arikuba akiine emyaka ikumi na munaana naaba atakeetegyereize nainga shi naaba atakeeshariiremu kurungi.

n'abandi banauganda okufuna abaana omu ngeri etari ya buryeryo. Baarugayo n'okushaba akakiiko aka barikukagira ngu kabaase kugaruka omu iteeka eryo nangwa emyaka ebaase kwongyezibwaho kuhika nk'aha myaka makumi abiri n'etaano kugira ngu aho omuntu naaba yaayeshareiremu kandi baarugayo n'okugira ngu ogwo weena oraarugeyo n'okutwarira mutahi we enda. ninga shi kumwekorera omwana aine kuba naikirizibwa ninga shi aine kuba ayikiriize wenka we ku akwenda kuzaarira mutaahi we? Reero tubade twagara ebintu bina omu teeka rye ry'okukora biberemu. Ekisooka, nga waine okuberaho endagaano, nga endagaano eyo obukwakulizo obu eine okuberamu parliament ebuwandiise omu teeka linu. Endagaano eyo ni wakati w'omukyala anasitula omwana n'omukya no.

Eiteeka riri omuntu asitula omwana aine okubeera n'emyaka abiri mu etaano oba okunda waakuru. Ebyo byonna tubikoze wansi wa Public Interest Law Clinic eya Makerere University Law School. Eiteeka eryo ryaba ryashohoziibwe, niki nikimanyisa ngu abakazi batari bamwe na bamwe abarikuba batakwenda kuzaara beitu bakwenda abaana nibaza kuguma nibaikirizibwa okwihwamu amaizi gaabo nangwa n'amahuri gaabo bagateeka omu bandi bantu kandi babazaarira abaana? Twahire Ronald ahabwa GNTV aha parliament.
Orore munonga Tweheyo Ronald ahabw'amakuru ago. Tweyongyere omumaisho, ekitongore ekirikujunanizibwa aha nyamaishwa z'omu kishaka ekya Uganda Wildlife Authority, ua, omu Karumyakakye, Baayeyongyera kushaba abantu boona abarikuba nibaraba omu iriniro ry'enyamaishwa erya Murchison Falls okubaasa kwerinda kutanaganaga kasasiro hoona hoona ahu barikuraba kandi n'okwegyendesereza baaba nibatambura omu iriniro ry'enyamaishwa eri erya Murchison Falls.
Ekitongore ekirikujunanizibwa aha nyamaishwa ekirikumanywa nka ekya Uganda wild life authority Kandi eki ekikwija kikagaruka kikajunanizibwa aha nshonga zaago amarindiro goona ag'enyamaishwa omuri omu ihanga erya Uganda hoona barigayo n'okuhabura abantu abakiriho nibeyongyera kukoresa oruguuto orurikuraba omu irindiro ry'enyamaishwa eriri kumanywa nka erya Murchison falls eri erikushangwa okwo eruguru bwanyima y'orutindo orwa karuma okurugayo rukakingwa ahabw'okugira ngu nirwenda kugwamu Kandi obwa hati Baine orubakira omu bareeba eky'okukora. Ku barekyera aho guma nibanagiijura akasasiro. Omunda omu irindiro ba nibarabamu nainga shi naba nibarabamu oguma nibaimutsya ebirahuri by'emotoka zaabo n'obundi bakareka kuteera orwari. Abakuru kuruga omu ua hoona nibagira ngu abantu ba batagyendeire aha mateeka aga nibaija kutunga oburemeezi nainga shi nabwe aba ab'eirindiro eryo babaase kurugayo n'okukinga gates zaabo abantu bareke kurabamu ahabw'okugira ngu nibaija kuteganisa obusingye bw'enyamaishwa.

Okwita ekicumba nyogo bweranda nibafurumira etangi. Bza asiimwe kagyesa ahabwa GNTV agaru kwotsya.
Beitu obwo twaba nitukyeyongyera kubamurikira nari shi okubatangaariza ebirikuza kubaho omu kubara abantu eki twayeta Census ekiro ekirikutandika eri izooba ry'aha mukaaga, Nibyo ebiro ikumi by'okwakataano enkumi ibiri abiri n'ena, abeebembezi ba Division eya Nakawa baashaba abo boona abarikuza kwejumbira omu kubara abantu kubaasa kwegyendesereza bakahandiika gye abantu kandi bakakora omurimo murungi. Ekiro eki nitukigarukamu nikiza kutandika ekiro ky'erizooba ebiro ikumi by'okwakataano enkumi ibiri abiri n'ena.
Obwo okubara kw'abantu burikutandika ekiro ky'eryanyakazooba obwa hatiiya, abo boona abaryeyo bakahinguurutsibwa kandi bakahamibwako nibo baaraijumbire omu kubara abanya-Uganda obwo barikukorera ahansi y'ekitongore ekirikumanywa nk'ekya UBOS baatandikire emirimo yaabo kandi omu divijoni eya Nakawa hoona baarugayo n'okukomererwa entanda ebigambo birungi kugira ngu bikaabaasa kubaraabya omu mirimo yaabo ei baraabaase kukora omu biro ikumi ebi. Abeebembezi batari bamwe na bamwe ahaaba harimu Ow'ekitiinisa Honarebo Barumwezo Ronald nangwa n'omushwekye wa mukuru w'eihanga ahabwa Divijoni eya Nakawa nangwa n'abandi beebembezi baarugayo n'okugaaniiraho n'abo boona abaraabaase kwejumbira omu kubara Abanya-Uganda nainga shi ab'okubaasa kweta ba numeretors kandi hoona baarugayo n'okubaheereza ebigambo ebiraabaase kubarabya omu bwire obwo. barikukora emirimo yaabo ei barikwija kutandika ekiro ky'erya nyakazooba okumara ebiro ikumi. Baarugayo n'okubashaba kubabaasa kukora omurimo murungi ahabw'okuba gavumenti neeyetaaga ebintu birungi nangwa n'okumanya omuhendo gw'Abanya-Uganda abari omunda omu ihanga erya Uganda kugira ngu kikaababaasisa okubaririra Abanya-Uganda boona. Omunyamakuru waitu hoona yaabaasa kuhikaho omu diviizoni ya Nakawa okuba naayereebera abo aba barikubasiibura.

Gavumenti weire okuraba nti emukwata oburi bw'enguzi, corruption. So tukorere hamwe nga abana Uganda tushukirize omurimo gwa census tufune enamba entuufu gavumenti etupulaningire burungi nga temuri mistakes zona. N'abateesiteesi, UBOS, abateesiteesi b'omurimo guno okuba nti ebintu byabwe bibeera biramburukufu burungi kubanga tufunye okwemulugunya mubagenda okukora sente zebabagamba kumakya esaawa nya.

ya mitwaro etaano etaano enaku kumi. Naye nebaza nti nibawandiika ebaruwa etereza contract eyo nti bagenda bawa emitwaro ataano munaku kumi buri runaku mitwaro etaano ezo nazo njagala kuranga zibakoraki zibawebwa sigenda kutunurira ngu omubaka wa parliament bino nga bigenda mu maso nga twegaide abantu bagende bakutandika okukora ate mubame sente zabwe zibakoredde awo no

Eky'okubiri, nimbagamba obu obunaanizibwa bwabwe eri oku baraba gundi oku baraba bantu nti kikuru nyo kubanga ariza kuturetaaga. Twetaaga Taata omutuufu n'olw'ensonga bakore omurimo omuyonjo nabo bafune experience. Bzasiimwe Kagyese ahabwa GNTV. Aho muri nakawa?
Baitu kandi hati twaza omu g'emizaano, tiimu ya Real Madrid okuruga omu ihanga rya Spain ekiro ekyasheshe rya nyakazooba yaashohoza tiimu ya Bayern Munich,